Dreams without actions are just dreams, stay tuned and learn something new, take action start now. Hello, mema mo akwaaba ɛba Fufufu TV so. Mefrɛ me Esther Otu. Startup Chat dwumadi a yɛde brɛ mo daa ne dɛ nyinaa no, Ɛndɛ nso, yɛde reba mo akwan mu. Ɛndɛ, me ne Misus Joyce a ɔno ankasa abue ne butik rebedi nkɔmmɔ fa ne butik a wabue no ase. Kwan a ɔfaa so hyɛɛ aseɛ buee ne butik no, ɛndɛ me ne no reba abedi ho nkɔmmɔ. Nti, Misus Joyce, mepa wo kyɛw wo ho yɛ? Nyame adom. Yɛda Nyame ase. Mepa wo kyɛw, yɛma w'akwaaba ɛbaa Fufufu TV so. Mpakyɛw mepɛ sɛ wo kyerɛ yɛ ahwɛfoɔ kwan a wo faa so yɛ wo business, started wo business sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ nkorɔfoɔ no nkuran sɛnea ɛbɛyɛ a. Okay, meda ase. M'ani agye bebree sɛ wo so manya saa opportunity wei na da biara mepɛ sɛ meka na ɛhyɛ me nuanom mmaa ne mmeranteɛ no nso nkuran ma wɔhunu sɛ abrabɔ no ɛnda fam but wo ara na wobɛyɛ ama no ada fam ama wo ɛfiri sɛ Ɛnyɛ easy but Nyame nti ɛbɛyɛ easy ama yɛn nyinaa. Me business me hyɛ aseɛ no me starte wɔ Accra na me bɔ donkomi ɛwɔ Ɔkanhyi but na me ntɔn ntaareɛ na adeɛ a na me tɔn no abayee sɛm yi ara me na me suro abayee paa nti da koro deɛ ɔmo bɛkyee me na me se daabi mentumi kurom adwuma nti mefaa nneɛma no bi baa fie ɛbɛkyii yɛ a me starting business mede forty Ghana ɛna starting business wɔ Accra. Yeah. Wow, wow, wow, wow, wow. Forty cedis. Mm. Okay, okay. Na mebaa fie mefaa nneɛma no kakraka hɔ na mebɛkyinkyin saa nti ɛhɔ na nyame yɛ ma adom ɛna mehyiaa me kunu ɛna ɔsɛ nneɛma metɔn deɛ sɛ mu yɛ du na metɔn saa plate na ɛbɔ no ne bi no Na deɛn na mɛyɛ? Mesena nokorɛ ntaaretɔn ne mpaboatɔn wɔ m'ani so pa ara. Na mekyerɛ no sɛ, o, mɛtɔn mpaboa, slippers, slippers. Na ɔsɛ, okay, ahe na mɛtumi? Na mese, deɛ ɔbɛma me biara, mɛgye. Nti ɛhɔ no, ɔmaa me two hundred cedis. Ɛna mese, o, meda no ase because abrabɔ ahyɛaseɛ nda fam. Nti ɔde maa me, na me startee kurom kɔfaa slippers, na mede kɔ akyin saa ara. Nti the more a da biara mekɔ a na mfasoɔ no na menyi mfasoɔ no nka sɛ mekɔ save ansa because na income ɛɛ eh, sika no so a nea mede hyɛ aseɛ no ne sɛ wame nti no mekɔfa nneɛma no ba a nea menya no meyi nea mede bɛdidi kakra na afei deɛ masan de mfasoɔ no asan ahyɛ mu saa na meyɛɛ no kakra kakra kakra nti ɛwɔ mu a na mefaa bag ɛde kaa ho na mede kɔ akyi saa kakra kakra kakra kakra sɛ wɔ mu a na eh, me sister in law bi yɛfrɛ no asa na naisha na mekɔ medu medu tu du a mesi a mehu ataareɛ bi asa na mefa kɔkyerɛ na ɔbɛtɔ nti ɔno nso so deɛ na ɔma me vim nti mefa ataareɛ no baako a sɛ sika ne so nti bɛ na ɔfa baako mmienu bi mesan tu nsa ataareɛ yɛ fɛ ɔsampon na ɔgyegye ho na ɔno nso so ka kyerɛ ne nanfofoɔ o oh, Joyce abrɛ ma ataareɛ bi ɛfɛ eh, nti na ɛma nkurɔfoɔ so hu me o oh, Joyce kɔ abrɛ bi Joyce kɔ abrɛ bi na me so okay ɛneɛ me chance ara no no kakra kakra kakra nti na hɔ na me start yɛ sɛ na me save nti na yɛyɛ group susuu ne ade ade nti meyɛ ara na menya sika kakra me so da ankyɛ na me kun de bɛware me nti no mefrɛ ne da ka me da ma da agye mepɛ sɛ meyɛ shop nti mesi meyɛ container mepɛ nya asase no ana ɔse daabi container nyɛ ɛnkyɛ yɛba bɛtu obi hu sɛ o business kɔ so ɛbɛka sɛ pagya wo container meba bɛbɛpam adeɛ no nti nyɛ w'ani na ɛnyɛ block prɛko nti ekohu nipa no na ɔse ok ɔni problem ɔbɛ me asi nti ɛneɛ me nso mekɔ akyi kakra na menya biribi kakra na mede abrɛ no na ɔno nso nokorɛ ɔboa me nti menyaa shop no wieɛ ɛyɛ biribi awie na agya me nso mehwɛɛ kakra mewɔ ɛna ɔno nso maa me kakra kaa ho because saa 200 cities na ɔde maa me no ɛno so na mede didi ndɛ Yeah, nti ɔma me kakra, menya kakra to hɔ, ɛna ɔno nso san ma me bi de hyɛɛ mu, ɛna mede yɛɛ ɛbie shop. Na mmom akyi kɔ no ne shop tena no, difference kakra wɔ mu. Mrs Joyce, nti before wo story wei nyinaa akyi no, na adwuma bɛn na woyɛ ansa na wobɛ start wei? Adwuma no deɛ, mebaa Accra, mewiee school JHS, mankɔ SS. Nti me wiee a me de baa Accra ha nom sɛ mɛyɛ adwuma bebree me bɛ startee ne space to space kakra na me gyaeɛ ɛna me san kɔ yɛ adwuma wɔ industrial area ɛɛ Kwali plus ɔmo ɛɛ me kɔ yɛ adwuma kakra wɔ hɔ nom ɛna me gyaeɛ ɛna me amɛhyɛ business ice kenke. Mebɛhyɛ ice kenke tɔn aso ɛndeɛ me ara me kɔ malata no makɔ tɔ dɔkorɔ no maya no mabɛ kyekyere because na mehwɛ monthly pay na ɛwɔ nda srɛ wia na because boso me bɛso no kora na sika nasa na me so ɛndeɛ mɛtɔ ice kenke because sɛ mekɔ na meba menya bibi a medi menya kakra medi bɛsie bi ɛti ɛno mu a na metɔ ice kenke a na medi gyae kɔ okuro mu kɔtɔn eh, caps no ne bowls no. Wow. Saa 40 cedis no a wode hyɛɛ wo business no ase no, Kwan bɛn na wonyaa saa sika no a wode hyɛɛ aseɛ? Oh, wohu sɛ mekyerɛ sɛ na metɔn ice kenke, mebɛtɔn ice kenke nti ɛno nso me savii kakra. Bɛ mebɛgyae tenaa fie kyɛe ansa na mestarte kurom. Na woman bi wɔ yɛ fie a ɛte mu, wɔtɔn adeɛ wɔ Tudu, Agye Arabi, Nyame nhyira no. Ɔno. Ɔtumifo da biara sɛ, Ɔbaa wonyɛ adwuma a, obuo mma wo. Ɔbarima fa wo koraa na wonyɛ adwuma a, ɔbɛtumi ahwɛ wo, ɔbɛma wo biribiara, but still a obuo nhyɛ da nni hɔ. Nyɛ biribiara na wobɛtumi abisa barima. Nti na ɔtumifo paa hyɛ me nkura wɔ saa adeɛ no ho. Nti na me nso mehwɛ yɛ, na madi me sika ama no aka 40 cedis. Ɛna mese daabi, ɛnna ma memfa nyɛ biribi, ɛbɛtumi aboa me. Nti mekɔɔ kurom, na menhu nea mentɔn ntɛmpa. Ɛna mekɔhuu saa plate, ɛɛ cups no a ɛbɔ no. na me kɔ faa box saa time na box no yɛ thirty five cedis na me kɔ fa nti me faa ahomakye na ma kɔ gyina kingsway na me tɔ me bɔ ne donko mi saa time me tɔn ne mmienu two cedi fifty pesos me tɔn ne saa ɛno ɛno na me de hyɛ aseɛ ma me sika mu so bɛyɛ du kakra. Wow, wow, wow. Ɔyɛ adeɛ. Na wobɛtumi akyerɛ me wo capital wɔ adwuma no mu? Capital. Sɛ waa wo hwɛ sɛ ne shop yi tie sesei deɛ sika wɔ mu because da bia me hyɛ aseɛ mpo me de ntaareɛ ne mpa me bie shop yi deɛ ntaareɛ ne mpaboa na me de hyɛ aseɛ but me wɔ hɔ nom ara na ideas na aba so me boys ne ha me sɛ me ntɔn mbɛɛma nneɛma me ntɔn nti ɛbi na akɔfa boxer shorts ne singlet ne saa ɔmo vin neck ne wei nom bi no na me de afra. Enti no sika no deɛ sika wɔ mu. Mede sika kɛseɛ ahyɛ mu. Ɛyɛ dɛn nso a ebi bɛsan mɛsan de bi ahyɛ mu. Because the more a wohu sɛ wohwɛ a ma mɛ start asset up for jewelries nso ɛwɔ ha nom sɛn. Enti no sika no deɛ mehia more paa ɛwɔ mu. Um, m'ani agye paa, m'ani agye paa na. Sista Joyce atumi de forty cedis ahyɛ adwuma ase, forty Ghana cedis ahyɛ adwuma ase. Mepɛ sɛ mede wei gyina so ka kyerɛ wɔn a wɔwɔ fie a wɔhwɛ me no sɛ, wokuta twenty cedis koraa a, wobɛtumi de ahyɛ adwuma ase. Sei na Sista Joyce atumi de forty cedis asɛ n'adwuma ase, ɛnde a watumi abue ne boutique ayɛ yie no. Mɛntena fie, wobɛtumi wobɛtumi ayɛ pa ara. Ɛɛ, Misis Joyce, Mepa wo kyɛw o. Wobɛtumi akyɛrɛ amount a wo earn like monthly, weekly anaasɛ daily? Um, ɛno mbɔ deɛ weekly metumi ɛyɛ sales for hundred ɛɛ eh, thousand Ghana for a week. Sɛ market tumi yɛ fine a metumi enya thousand cedis for a week. Ok mepakyɛ wobɛtumi akyerɛ challenges a wafeesi wɔ adwuma no mu. Challenges ne deɛ bebree bɛ mɛtumi asa afa saa opportunity wei so asa de atu fo sɛ wohyɛ wo business ase a credit adefiri bebree ɛnyɛ because wobie titiri wo ndan foforɔ wɔn a wofɛre wɔn ɛbɛba woamfiri wɔn a ɛyɛ asɛm wofiri wɔn nso ɛyɛ asɛm adefiri no ɛna ɛmi challenges wɔ ha paa because. Ebia makɔfa nneɛma de aba, ɔma abeyiyi kamakama na ɛwɔ mu first no, onipa no po ɔnka nkyerɛ wo sɛ ɔba abɛfiri. Ɔba abɛyiyi nea ɔbɛba first, ɔnim sɛ wakɔ kwan so aba na wakɔ kurom aba, nti ɔno bɛdi ka aba abɛyiyi nneɛma no, nea ɛkye market no. Ɔyi wie a ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔkyena me brɛ wo sika. Ɔka sɛ ɔkyena two weeks no no, ɛno koraa ɔtua wontua ne nyinaa mma wo. Ɛna ɔtua nso ɔnhwɛ sɛ wontua no yie ɛmma wo. Sɛ ebi a wɔyɛ nneɛma bɛyɛ four hundred cedis koraa na ebi a moment na ɔma wo two hundred anaa hundred cedis koraa a wobɛtumi de akyɛ ɔkiri. Obi oyi ɔma wo hwee. Obi oyi nso ɔma wo hundred cedis na a week no asan ama wo fifty. Na saa four hundred cedis no mfasoɔ ahea na ɛwɔ so na ɔba bɛhye saa nti me me deɛ challenges a mewɔ mu yɛ credit. Nti ama sesei deɛ mese no credit sɛ gu hɔ a ɛmporɔ. Nti no mayɛ m'adwene sɛ. Sɛ obi ba na ɔtɔ adeɛ baako na menya five cedis, ten cedis koraa no a, ɛbɛtumi ayɛ ade, sika ama me. Nti memfa bebree nto so. Nti mepawkyɛw ɛyɛ a wo solve wo challenges no sɛn? How do you solve it? Okay, sɛ ɛba ne sei a. Ɛba sɛ nkorɔfoɔ de me ka na sɛ ɔmo ntua ɛma adwuma no ba fam. Ana me nso adeɛ a me suro ne loan sɛ mɛkɔ akɔgye. Nti no ayɛ a me make sure sɛ kakra no a ɛwɔ hɔ nom no sɛ mewɔ sika bi nso da hɔ a mede hyɛ mu. Ayɛ sɛ me tu me lɔke shop kakra na mayɛ busy bi nti me lɔke shop kakra nti me bɛsan aba back yi. Ana me se dabi ɛwɔ sɛ mede sika hyɛ mu na because ɛdenam na ɛyi nam. Ntsi mede sika hyɛɛ mu na mekɔfaa ndzɛmba binom saa dze bɛhyɛɛ mu. Nna me decide yɛɛ sɛ memmfa mma credit bio. Ampa ara so so no, nnyɛ m'ahoɔdzen, eye Nyame adom. Nyia wɔbɛka akyerɛ Nyame na otsie na ɔayɛ ama because ɔsɛ ɔbɔ yɛ sɛ Ne sɛsoɔ. Ntsi no, meka kyerɛ Nyame sɛ ha na meba, memmpɛ credit. Nyia ɔbɛba abɛyɛ n'adwen sɛ credit no, saa nyimpa no mpo mma ɔmma no mba ha. Ampa ara so so no, obi ba a, midzi kan ka kyerɛ no sɛ mehwɛ hɔn a wɔpɛ fir no, meka kyerɛ hɔn sɛ seisei magyae credit. So onipa no ɔbɛtɔ a ɔbɛtɔ ɔntɔ nso a ɔbɛkɔ because ɔmo kita sika a ɔmo tumi kɔ kurom kɔtɔ but ɔmo hia adeɛ no ɔmo ho akye ɔmo no deɛ ɔmo bɛba wo nkyen. Medase paa Misis Joyce mepaw kyɛw sɛ obi pɛ sɛ ɔstarte business a advice bɛn na wowɔ a wobɛtumi de ama saa nipa korɔ no. Okay ɛmi sɛ mehyɛ aseɛ mfitiaseɛ no medi kan ka sɛ. Business deɛ wo bɛhyɛ aseɛ a me nsuro me nsuro because sɛ wo gyidi ɛwɔ sɛ wo hunu nea wo pɛ sɛ wo yɛ business na wo bɛyɛ na ɛwɔ sɛ wo te aseɛ ansa na wa yɛ because sɛ bi a wan bɔ ho mpa yɛn so ansrɛ nyame ama nyame ambie w'ani anaasɛ wan kasa nkyerɛ wo sɛ wei na wo yɛ ɛbɛ boa wa wo bɛtumi akɔ fa mɔkɔla nyinaa ba abɛgu wo shop ɛnyɛ yie ma because wo ni ideas bi a wo ho So wate aseɛ? Ɛwɔ sɛ wotumi da dwene ho sɛ adeɛ wei meyɛ a mɛtumi ayɛ ansa because sɛ sika nya no ɛnda fam. Wode sika bɛhyɛ business mu a mensuro. Bɔ mpaeɛ Nyame bɛyɛ wo adom ɔbɛkyerɛ wo nea wode bɛyɛ sɛ wohu nea wobɛyɛ nso so no a advice kɛseɛ a mede bɛma no sɛ mɛmfa nyɛ nnamfosɛm. Ana sɛ woyɛ obi a wonwaree a, mɛsrɛ sɛ mɛmfa wɛk ansa. Wahyɛ ase anim no, mɛmfa wɛk ansa. To wo bo no ho adwuma no sɛnea wobɛnya ne monthly, sɛnea wobɛtumi wobɛtumi ate light bill. AMA, ɔmbɛba, sɛ wowɔ shop mu deɛ a, Ghana revenue nso so bɛba, plus um, shop ne ka so wobɛtua monthly, nti ɛwɔ sɛ wotumi hu sɛ bosome matumi ate sika a mede bɛtua shop ka ato hɔ, sɛ bosome sɛ shop no ɛde ma wo 200 cedis a month a, ɛwɔ sɛ wo make sure sɛ bosome biara no wobɛnya shop no sika no 100 eh, 200 cedis no de achɔke baabi. Sɛnea two years na wo rent yɛ a ɛso a nyɛ afei na wokɔ kyinkyin sɛ wokɔpɛ loan anaa wobɛkɔ obi hɔ sɛ ɔmmoa wo anaasɛ wobɛtam capital na ɛwɔ wo adwuma no mu no ɛde akɔ akɔtua store no ka nti ɛno one ɛwɔ sɛ wohwɛ hɔ because wonya good location a ɛho sɛ wo losi ɛhɔ no sɛ wotumi bie branches koraa ɛhɔ ne wahyɛseɛ ana secondly sɛ wofa worker no nso so a ɔno onim wo brɛ Onim wo berɛ te sɛ yɛn ntareɛ sɛ ɛtumi wotumi kɔ kurom ba anaasɛ nneɛma tumi bɛhyɛ mu bebree a ɔn ɔn deɛ ɔndwen sɛ sɛbi o wode sika ɛna ɛkɔfa baeɛ ɛti no ɔtumi yi atareɛ mpo de kɔto fie na ɔhyɛ te sɛ nyɛ wo ne nnete ɔtumi mi wɔ kas ɛɛ wɛka bi a mene ne adwuma ɔtumi de me nneɛma no bi firi na menim ana adeɛ important ne sɛ wowɔ shop na wote fie wo se wɛka nhwɛ so ma na wada anaa worekyin no, wɔka nhwɛso ma wo. Wɔka nhwɛso ma wo no, ɔno no, ebia sɛ adeɛ wei wonim sɛ metɔn no hundred cities a mefa no ebia kurom ninety cities, ɛnna ebia mefa no fifty cities a metɔn no sixty Ghana a, ebe move fast sɛ na ɛkyina metumi akɔfa biem aba abɛhyɛ mu sɛdeɛ ɛma da biara no nneɛma foforɔ wɔ wo shop no. Ɔno deɛ ɔndwen wo, ɔno nso de ne deɛ ɛbɛto so, ɔpɛ sɛ ɔno nso nya kyɛw bɔ mu, atare baako bi ɔno bɛnya Ten ten cedi ten ten cedi ɛdɛ yi no ɔno mmɔ wɔ sikasen o ɛma wɔ adwuma no nso so ba fam because obi ba na sɛ wɔ nneɛma no wɔ high prices high high a ɔs ah mekɔ ne shop a ɛyɛ less eti no de bia wɔ customers wobɛ lose wɔn sɛ wankasa w'ani wɔ ha a ɛbɛboa wo ana nea ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ wohyɛ business ase a wɔ sɛ woyi life firi w'ani so. dressing because dabiaa me hu wei matɔ me hu atare atare a me kɔfa bayi deɛ ɛfɛ o ma me yi nhyɛ the more a wo yi hyɛ the more a wo sɛ sika totɔtotɔ nneɛma wo di wano bebree no ka ho sɛ wo sika no na wo di no adwuma ne sika na wo di no a time will come no wobɛnya sika to the extent sɛ woyi bi kora yɛ wo ho adeɛ a wonsu Bɛ wohyɛ aseɛ deɛ wodi w'ano a wontumi nkɔ w'anim. Da biara wobɛtena faako. Ɛna sika no yɛ hundred cedis koraa wobɛtumi de astarte business. Me ma astarte na menyaa boutique. Mehyɛ aseɛ space to space mayɛ nkurɔfoɔ adwuma da. Matɔn ice kenke da. Mabɔ donko me wɔ Accra da. Me ma abrɛ bebree. Nti no kakra kakra kakra na Nyankopɔn nso de rebue w'ani na wo nso dɛm a wokɔ w'anim no Woyɛ san sesa edwuma dɛm a na wunya ideas wɔ nea woreyɛ no mu. Ebi koraa mpo a na ebia me ɔkyena bi no nnyɛ boutique nko ara na mebue. Ebia nnɛ metɔn mmaa nneɛma a, ɔkyena metumi afa mmarima nneɛma bebree, ntadeɛ ne nneɛma de afra. Enti no, dɛm a wokɔ woyere wo ho yɛ adwuma dɛm a ɔno na wunya ideas. Ana business deɛ ɛyɛ sika na yɛde yɛ. Wonni sika a wontumi nyɛ. Ahyɛaseɛ no deɛ, ɛyɛ hundred cedis wobɛtumi, na mmom the more a ɛkɔ n'anim no, wohia sika de ahyɛ mu. Nti fitiaseɛ no mendi w'ano, menhyehyɛ ntaare ansa. Mepakyɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔba wo shop no mu ɔbɛ locate wo baabi a wowɔ anaasɛ baabi a wotɔn adeɛ a, hefa sɛn na wobɛ kyerɛ no? Okay, mewɔ Alajo. eh, Hardman junction a, mosque no, Central Mosque no side a ɛna mewɔ. Obiara ne nim Hardman hɔ nom eh, Central Mosque hɔ nom a wodu a, wobisa eh, Joyce a, boutique a, obiara de wobɛba anom sɛ mu. Me hanom sei wo ba a wobɛnya mpaboa, purse, bags ɛne mpaboa no belt nyinaa wobɛnya bi, ntoma kakra na ntaadeɛ me wɔ t-shirt, big t-shirt nom, me wɔ long dresses, long ones, tops nyinaa wobɛnya bi wɔ ha. abaya koraa wobɛnya bi after dressing mu nyinaa wobɛnya bi wɔ ha wobɛnya ntaareɛ a wode wo pie a wobɛhyɛ deɛ apue wokɔ asɔre a nea wode bɛkɔ nea wode bɛkɔ baabiaa wobɛnya bi jeans wobɛnya bola trousers wobɛnya skirt jeans skirt wobɛnya skinny nso wobɛnya bi biribiaa wobɛnya wɔ ha jewelries nso afei na yɛhyɛ ase bɛ ɛnkyɛ wo ba a wobɛnya ɛno nso so bi biribiara kamakama mmarima boxer shorts nyinaa wɔ ha wɔn singlet ɛne wɔn t-shirt biribiara wo ba a wobɛnya wɔ hanom sɛn. Sɛ ebia wodu Alajo na wonhu me shop na wofrɛ number wei a wobɛnya me, zero five four three twelve six one one six wofrɛ number no a me ara na mɛpeke, baabi a wowɔ biara mɛabɛfa wo ɛna wohia bi nso na wofrɛ me a. mɛtumi de abrɛ wo baabi a wowɔ biara. Meda ase.